Nilqgħukom għal podcast ieħor Il-Biskuttin. Kafè u te għadu ma wasalx. Imma ġejjin.
Ġejjin fit-triq. Fit-triq. Kemm tidher kemm tidher kemm tidher kemm tidher frisk. Nidher frisk.
Tidher isek ġejt lura Malta ħad gost. U ħafna.
U wasal biex nerġa' mmur. Ejja tlaqna ħanibdew se jsir. Imma għid il-verità, meta Tkun dieħel bl-ajruplan u tibda tara l-Malta, xi tħoss? Eċitament. Imma ġieli tajt ehm, għall-erwieħ ġejt lura u ġieli tajt aħer bqajt fejn kont. Ne, fem, tmur fejn tmur id-dar ta' terġa' tmur. U jiena nemmen kieku ma tiġix lura ma terġax tmur x'imkien ieħor. Mela allura ħen iġi lura. Għalli nil-ġammur. Ekku, ekku, ekku. Il-mistiden ta' Tistix tifirma li ċek, eh? Ija, sa' nifirma, ija, sa' nifirma li ċek. Għalli nibbuket, la. Mela, għandek, għandek biex id-dum holiday oħra. Ija, sigla, sigla, sigla.
Nitilqu għal podcast iħor, il-mistiden ta' il-lum, uwa.

U ta' qabel?
X'għamilt dan? Kienu tajjeb.
Ħallieh fil-kafè u rtab. Le le, kellek xi rispons tal-biskuttin? Il-biskuttin ta' Dulli. F'ħalq il-ħmiri.
Il-biskuttina f'ħalq il-ħmiri. Ejwa.
Qed nistħajjilni Fred. f'idejn żewġ piloti ġej minn Tunes.
Ii, speċi.
Ghost.
Ghost, xi pjaċir, xi pjaċir. Mela, ġew Farrugia Dulli eh. twilet fl-20 ta' April tal-1953. 70 sena.
70 Milux li kellek il-birthday fil-fatt. F'April.
F'April, eħex, eh, niftakar mill-posti.
Id-Dulli ta' 70 sena. Ta' 70 sena. Alla jbirek.
Mhux ħażin.
Għaddejt minn ħafna affarijiet imma għadni hawn. Eħe, dal-aħħar snin saħħtek inkwetatek. Ejja, inkwetatni naqra, mhux lili biss anke l-professur inkwetat. Naħseb il-professur inkwetaw iktar minni għax ma nkwetajtx. Rajt, kiek waslet, waslet, u m'hemmx tagħmel. Jiena niftakar il-kunċert Kalamita mhux ta' dis-sena, tas-sena l-oħra, inti għedtilna. Dalwaqt għall-operazzjoni. Iva. U jista' jkun l-aħħar darba. Operazzjoni tal-park.
Tlaq fuq il-park.
Ah, saħħa ħa ngħidlek, mhux jiena biss. U tista' tkun l-aħħar darba. U għadt anke fil-kunċert. U jiena, mhux jiena biss għedt, għax anke qabel operawni, jiġifieri operawni, għamlu l-Griżma tal-Morda, jiġifieri naħseb anke huma beżgħu. L-ewwel, ma l-Bambin kull darba nitla' ħdejh, San Pietru, inżel l-isfel jagħmel, inżel l-isfel għax baqgħalek x'tagħmel, inżel l-isfel. Imma dik tajba, imma dik tajba. Nerġa' ninżel. It-talba tiegħi dejjem tkun, Mulej, nixtieq narak, imma m'għandix għaġġla. Eh, din tgħallimilha Dun Ġorġ jien. Dun Ġorġ. Dun Ġorġ dalli, il-bagalji lesti, imma għaġġla m'għandix. Isma' dalli Ġorġ qiegħed fil-lista tal-podcast.
Isma' dalli waqt li kont qed tistenna kif qal Alfred għall-operazzjoni, int xorta bqajt għaddej bl-attivitajiet. Ejwa, le, bqajt. U tmur tferraħ in-nies. Mal-anzjani speċjalment.
Mal-anzjani San Vinċenz.
Imma għidli di, du li qabel tgħidli. L-aħħar li mort, l-aħħar mort, mort ta' tal-Parkinson. Tal-Parkinson.
Għamiltilhom xow, għattilhom, għattilhom. Kien hemm minn qabad jibkex, għidlek dan kif ġej daħħaqna u dik għal l-operazzjoni. Dik jib se san saqsik dwarha, imma il-fatt li jgħidulek diħa l-operazzjoni, f'dal-każ kienet operazzjoni serja tal-qalb,

li mista' jgawduk fl-aħħar ta' ħajtek tal-aħħar żminijiet sbieħ għalihom in-nannu. Lilhom bdejt innimmissja ħafna tfal. Xtaqt rajthom jikbru naqra oħra ġifieri. Dulli dejjem sinċier nafek lilek. Aħna ħbieb antiki issa. Ħafna fred.
Il-fatt ma beżgħakx? bżajt. Ħa ngħidlek, Kristu wkoll beża' mill-mewt. Kulħadd jibża' mill-mewt. Beża' mill-mewt, jiġifieri mhux ma bżajtx u ma tibżax. Eh, tibża', xtajt kif se tkun il-mewt? Kif se mmut? Ħa se nbati ħafna? Eh, se nitlaq waqt l-operazzjoni ma nkun naf xejn? Eh, Tibda tewden dak il-ħin, imbagħad tibda tgħid ma jien ma għandix mhux miġġieled ma' Friedu, jien m'għandi miġġieled ma' ħadd, ħbieb kulħadd. Ma qabel dħalt fit-teatru tal-operazzjoni hemm. Ħa nagħmel, qabel qabel tidħol għall-operazzjoni jagħmlulek ħafna kuraġġ u jibdew jgħidulek meta tara ħa ngħidlek aħna l-isptar ta' Malta. Għandna servizz tajjeb.
Wieħed mill-aqwa sptarijiet li hawn fid-dinja. Ħa ngħidlek l-operazzjoni li għamlu lili tmien sptarijiet biss hawn Fried. Fid-dinja kollha ġifieri, Malta wieħed minnhom, u wieħed mit-tajbin u l-professuri tajbin li għandna, kulħadd jiġi minn barra minn Malta biex jiġi operat hawnhekk, jiġifieri jiena ħallejt f'idejhom għax ngħid huma hekk jgħiduli, ħallu f'idejn tajbin, f'idejn tajbin u f'idejn itjieb. X'pretend il-Mulej? Ekku, però il-Mulej ma riedekx issa. Ma laqqas, qal li nżel l-isfel għal m'għandi bżonn nħal issa. Ma kellux aptit jitħaq mela.
Għalli għandu minn daħħakni.
Imma l-lum jew għada rridu ntiru. Ntiru,
s-seknajt, un batnajt, issa skors ieħor u Imma fil-verità, inti persuna li taħseb fuq il-mewt jew le? Le, ma naħsibx, ma naħsibx. Naf li rrid ngħaddi minnha, imma ma rridx noqgħod naħseb fuqha. Jien malli jiġi ħsieb tagħha, wupp, nara kif indaw, kif indaw. Però Joe, Alla jbierek rajtek erġajt ħadt ir-ruħ. Le, dan l-aħħar arġajt mhux ħażin. Għamilt għamilt żmien naf li kont nqast ħafna u anke kull Ġieli tara pereżempju nies, jien għadni nara żewġ nisa kważi ħarġuha, il-lallu kif sar. Jiġifieri u dik iddejjqek. Il-lallu kif sar, mela kif sirt Marija Madu fuq kont naf li jiġifieri nqast ħafna u nkawwid ċuda. Imma dik il-ħaġa li noqogħdu attenti. Mhux ghali ghax jiena ma nħodhx imma tiltaqgħu ma' xi nies li forsi għaddew minn xi marda, jew għaddejjin minn xi marda dak il-ħin. Noqogħdu attenti anke l-ħars tagħna, anke anke l-handicap dawn li naraw ġol-wheelchairs u hekk, noqogħdu attenti l-ħars tagħna. Għax u qas li tmur, hi miskin, hi miskin, le, dik le. Qisha bħala bniedem normali għax inkella anke anke anke l-handicap ma taħsbux li Huma ma jkunu jafu b'xejn, għaxira, jkunu jafu minn. Mhux hekk, mhux hekk. Il-pożizzjoni li. U meta ftaħt għajnejk xat, meta ftaħt. U ftaħt għajnejk jew xkien rajt il. Tara dnijaw.
Ara.
Rajt il-Veronika li war, ara. Mela ma ħlist minni għas. Dik il-faħat tibki għasra. Mela. Ħad pjaċir. Imma din kienet xi ħaġa tajba li bdejna bija, għamilna kuraġġ. Le, nagħmlu l-kuraġġ.
Nagħmlu kuraġġ il-ħaddieħor. Minn għaddej minna, ġifieri. U d-dulli mhux xi Jiena jiena biex nagħlquha biex nagħlquha di tal-mewt. Ġifieri ħafna nies meta titkellem fuq il-mewt jgħidulek unut li ma nitkellmux fuqha. Irridu ngħaddu minnha. Jiena niftakar jiena niftakar lil Dottor Alfred Zan Int issa mhux dejjem qbilt ma' dak li qal, ħafna drabi qbilt ma' dak li qal, nammirah, ma naqbilx miegħu fuq kollox, imma. Dan fuq kulħadd. Dottor Alfred Sant kien qal, fil-fatt, jien ma nibża, smajtu f'intervista, jien ma nibżax mill-mewt tiegħi imma mill-mewt ta' ħaddieħor. U għandu raġun, għax jiena l-mewt t'ommi, per eżempju, beżgħatni, u l-mewt ta' missieri u ta' żewġ viċin tiegħi.
U tkun taf li se jmutu, imma se jbatu, u l-firda, Fred, inti għaddejt minnha, jiena għaddejt minnha, il-firda kerha. Il-ħajja hija sabiħa, hekk ngħidhom, il-ħajja hija sabiħa nibżgħuha għalija u ngawduha, għax il-firda la titlaq, Mifrud, noqogħdu, all right, immur noqogħdu ħafna ċerimonji u ċuċata ġalja xemgħat u fjuri u l-ħajja. Ok, daqshekk fuq il-meta. Daqshekk, xum. Nitkellmu fuq il-ħajja. Spiċċat fuq il-fjuri. Isma' dulli. Il-ħajja sabiħa.
Ħafna. Għax int għandek programm il-ħajja sabiħa.
Sabiħa, verament sabiħa. Ħafna sabiħa l-ħajja.
Dulli kursi ta' ta' ħafna. Xinħi? Din saqsew inna ħafna dil-mistoqsija biex namlu għilek. Għajdu. Kif twilet id-dulli minn fejn ħareġ il-laqam? Jara.
Il-laqam ta' dulli.
Il-laqam, ħana.
Minn fejn ta' fejn?
Sibtek tajlu kif twilet id-dulli. Mux kullħat mill-istess.

L-antiki kienu jilbsu taf int in-nisa bi dbiela twal u hekk. U missier kien għadu żgħir qed miexi ma' da u kien hemm karettun, kien hemm wieħed qed ibigħ il-frott u d-dulliħ fuq karettun. U dak meta iġibdilha d-dublett, kif tgħidli n-nanna kienet, iġibdilha d-dublett, Istrili d-dulli, istrili d-dulli, flok id-dullija, istrili d-dulli, mnann, ma, istrili d-dulli.

Qed ngħid dulli, għax it-tfal għal. It-tfal it-tfal iżżur id-dulli jgħidulhom ukoll ukoll hekk jafuhom. Għaddu li trid warajhom. Kalmandi, għadhom kalmandi li trid warajhom. Mod speċjali f'lokal bħaż-żurri. Ejja, ejja, ejja. Il-laqmijiet. Però però l-laqmijiet, int għandek xi laqam ġewx tad-donuts. Tad-donuts.
Oriġinal, oriġinal. Mela, oriġinal.
Ġorġ ta' donuts. Le, għax ħafna jaħsbu, per eżempju, Ġorġ huwa laqam. Ħareġ minn. Le, Ġorġ mhux laqam. Le, le, ġo. Le, għali huwa laqam.
Donuts, ta' donuts laqam. Minu. Le, għax hu propja ġo. Ma Ġorġ. Jisimni Joseph, imma Ġorġ għali nqisu bħala l-laqam tiegħi. Taf kif? U ħareġ minn kummida. Imma Ġorġ mhux laqam, Ġorġ isem. Tad-donuts Għal min hu jismu, għal min jismu Ġorġ, fil-verità huwa isem. Imma hu mhux isem. Imma għalija ma jisimniex.
Inti taf li missieri kien qala' li laqam Alla jeħfirlu. U x'qalalek f'din?
Il-kappillan.
Għax jien kont inkun dejjem il-knisja. Anke jien, f'din. U missieri kien jgħidli ġej il-kappillan. Jien għamilt ħafna ta' laqam ma' qabbati sa' prefect. Però fil-verità missieri kien ta' Palollu, ta' Palollu. Ta' Palollu. U għandek wieħed minn Naħseb in-naħa t'ommi, naħseb in-naħa t'ommi kellha wkoll. Tal-Fulier. Tal-Fulier. Tal-Fulier, mir-Rabat. Issa l-Fulier x'inhu, Fred? Fulier. Fulier.
Mir-Rabat ġej da. Mill-Fulier. Ġej mill-Ful. Mill-Fulu. U fil-fatt il-familja tal-Fulier ir-Rabat jafuhom ħafna. Baqa' ġifieri baqa'.
Hemm ir-razza naħseb hu. Eħe, naħseb li n-nicknames hawn il-laqmijiet huma tradizzjoni tal-Maltin. Is-sbieħ ta' qed jinqatgħu ma' fretta. Isma' ħafna minn irħula.
Imma hawn min jieħu għalih jissaqlek bil-laqam? Le, per eżempju aħna tiġi l-gargur. Tgħidlix Alfred, ngħidlek ta' min hu.
Issa jiena. Issa jekk jgħiduli Alfred ta' Palullu, eh ok, mela Alfred. Ħa ngħidha. Però din l-laqmijiet hija tradizzjoni. Ħa ngħidha ma' kif inhi, jien per eżempju, id-dulli. Qas naf x'isem, kważi nsejtu ismi għax ħilfet Dulli Dulli, però tgħidx il-Veronika d-Dullija ta'. Imma hawn min jgħidilha d-Dullija. Id-dendlu, ma jieħdux, ħa ngħidilkom, tgħidulix. Għandha laqam Veronika. Mela la ġibuha missiera. Tas-soder, tas-soder.
Tas-soder.
Missiera kien. Soder mhux tas-soder.
Ejwa, dak is-soder kien żewġt aħwa, s-soder u s-sapuna. Ħuh kien is-sapuna. U kellna l-blu nażżuri. Eħe, dawk li qegħdin jarawna, Ġorġ, illum, tajjeb jibgħatulna x'inhu l-laqam tagħhom, ta' xiex jgħidulkom. Missiera. Ħalli naraw daqsxejn min qed jarana jibgħatilna kumment u jgħidilna l-laqam tiegħu x'inhu. Tajjeb? Tajjeb. Is-soda l-Missier Veronika kien Timmaġina jgħidulek tal-papru. Aw, pereżempju, eh, naf jien tal-papru. Ħafna, ħafna, ħafna anka baxxi laqmijiet. Laqmijiet baxxi. Dak dajjaqni, dak dajjaqni.
Ta' oh, ta' pe. Ta' eh. pes, da' sekk,
Ta' duda. Eh, George ta' duda.
Tal-pes. Għara taqla li s-sulaqa. George ta' duda.
Bizzajet għaddi, Kemm importanti d-daħ! ħafna fred, ħafna. Jina nar ta' tnejn, mux mur naqra mal-anzjan, ħasser ħax nar ta' tnejn demmu mur namlu l-am saħtajn, jina Veronika. U tant jihdu gost, u tant jittu. U mela. U kullħat, najdlom jina mux il-papa, ta' kullħat rridu. Ġow, għabbux li jdejja. Għabbux li attur favorit, jina per eżempju, kont nammira ħafna l-fantozzi. Bħala, bħala, bħala, bħala. Bħala kummedjant. Bħal Tozzi kien tajjeb ħafna. Mr. Bean, issa jien Mr. Bean joġobni u koll. Mr. Jien kien joġobni ħafna. Benny Hill. Benny Hill. Issa, kallu kallu ġiviri. Tiftakru Dave Allen, Dave Allen. Oh, Dave Allen, professjoni. Jena dejjem xtaqt namel program. Dave Allen. Eh, Dave Allen kien ikun. Oh. Bil-fiskont grok tal-whisky ħdejh, kien il-programm isir fil-axija. Mm. Grok whisky biss. Jitċajta b'subajħ, għax kellu subajħ. Jgħid iċċajt, jgħid iċċajt anki oh, doppju sens. U fuq il-papa u fuq il Imma imma eh, Malta aħna preparati għal programmek, per eżempju. Illum naħseb, illum naħseb naċċettaw fretta. Għax pereżempju ċajta li ċajta pastaża ħa ngħidu. Oh, le mhux xi pastaża.
Le le, ma ċajta pastaża kultant iddaħqek. Mhux hekk, mhux hekk.
Ma taħsel nkunu fenkata bejnietna ngħidu. Oh, ċajta, għajdilna ċajta dulli. Eh, ċajta. Mela. mela. Kien hemm kien hemm anzjan insomma negozjant, negozjant kbir wasal fl-aħħar ta' kellu erba' titfal. kombinazzjoni erba' rġiel. U wasal fl-aħħar ta' u sejħa mar in-nutar insomma biex jaqsmu. Qallu x'tieq x'tieq wara mewtek x'tieq x'tieq. Qal jien nixtieq qalli li wara kif immut iġorruni uliedi. Qallu l-erba' wliedi. Qallu ju, qallu imma x'inhi r-raġuni? Qallu għax Kif ġarrewni ħaj, nixtieq li jġorruni mejjet.
Fakkart nifċajt ħadd mu se jieħu għalih. Oh, Fuq il-politika, ma nispera ħadd ma jieħu għalih għax Malta taf kif sirna u ma sirna stumaċ. Anka tal-Facebook, anka tagħmel post pożittiv, pereżempju. Anka post, ma tafx kif jaħdu. Tagħmel post pożittiv, x'għandna l-faċċata tal-knisja, hija kulħadd irid jgħajrek.

M'għandix break. Askafe, askafe. Għadu ġej. Għadu ġej. Wasal, ma nistgħux indaħlu f'hawnhekk. Mela kien hemm. Xajra nifsaħ cold coffee sa nieħdu. Isma' kien hemm wieħed laburist ħafna minn daw ta' Mintof. Mm, Tażmin.
Laburist. Daw minn Laburist laburist. Minn Tufjan m'għandek ċans iddawru. Għara ma tajdux kontra mm. l-Partit Laburista jew kontra l-Labor. U dak kienet imut miskin. Bħalma jrid imut kulħadd. U t-tabib qallha, Sinjura, tih li jrid, ta. Qallha tih li jrid. U marret qaltlu, Ton! Ton! Xi trid ħi qabel tmut? Alla milli pjaċir. Qaltlu, Xi trid? Alla, urik tibni tesserat fil-Partit Nazzjonalista. Qaltlu, Mela veret titlef? Qatlu int Laburist kbir, issa x'qed tmut tidħol membru fil-Partit Nazzjonalista? Alla iva, biex ma jkunx mitt Laburist, ikun mitt Nazzjonalist.
Antikma tajba, tajba. Biex ma jqos votu. Semmejt il-Mintoff, u għadna qatt ma ta' Mintoff. Daka kien hemm wieħed li jmur l-għarix Fejn Mintoff. U da Mintoff, mak naħseb meta konna qegħdin nagħmlu żmien burdati ta' da, hawn burdat. Kull darba għardu jiġi lil sieħbu għax kien dal-ħabib ta' missieri kien imur ħdejh u jiġi ħdej missieru joqgħod jgħidu jirrakkuntalu kien nassab bħal missier insomma u kien jiġi jgħidli Mintoff irid jarak, għardu jiġi darba lid-dulli ż-żgħir, għardu jiġi lid-dulli ż-żgħir. U ma morġ. U darba qalli ridek ta, ridek nagħrix qalli ħa nagħmlu ikla qalli ridek. Għadtlu niġi. O mort! U Damintof kien bil-bastun. O Malajja! O Malajja! Inni nistennik! Ma jaqlax il-bestun u jibqa' nieżel fuq spallti. Tim! Għadni nħossha friegħet id-daqqa. Ejja. Id-daqqa. Imbagħad ħadna għall-ikla. U ikla ta' minestra kien jesajjar hu u vażetti minn fuq l-ixkaffi u pickles u basal. Tista' tgħidilna kif iltqajt ma' Veronika? Ma' Veronika b'hekk. Għax dejjem ikun hemm l-ewwel darba. Ħa ngħidlek friegħet, ejwa l-ewwel darba. Dik kienet tiġi m'oħtha. Oħtha kellha oħtha ħelwa ħafna, Natalie. Smanka Veronika.
Le. Mara sabiħa. Ma kemm ilha miegħi rranġati. Għadha sal-lum. Kemm ilha miegħi rranġati. Veronika.
Għadha għadha sal-lum mara sabiħa. Tisimgħek, tisimgħek. Mela, dik kienet tiġi oħta tirrest. U darba kienet qabdet tiġi u kol fuq il-toqgħod tarana nirrextaw. U qattela tu apart il din, insomma, kien hemm wieħed tu apart, tu apart. U x'kien ta' parti hekk bdejt nara ħelwa, kulkata żejra ta' ħelwa dik tifla samra, samra, samra. U bdejt nittanta jiena u ankejta ġifieri bdiet dieħla. U kien hemm ħabiba tagħha insomma u qabditna ma' xulxin. Sadanittant jien kont noħroġ moħħra mill-mosta, ħa ngħidilkom mill-mosta, fl-għaxija u f'nofsinhar, peress li kienet għadha kont noħroġ ma' Veronika. Lajtuh id-dolli xejja fil Imma konna ġas ħbieb dak iż-żmien. Imma mbagħad il-qoddim dejna u l-ewwel bewsa li tatni jok tajta naħseb tajta jiena kienu backstage konna din qabel biex kejjer konna l-vestwarju ġox kejjer hemm konna l-estajna xi play għattila żomm li u kien il-birthday tiegħi u ġabit li kard. Għaliex kien għaddin titrijat bil-kard, happy birthday u dan zom. U jien rajtek ferħana. U għattela zomni dixkora bil-vestwarju. U nżilt ekku tajta kiss u dil-vestwarju bġlu. Ntilfet miskin. Tant tħadu tant. U minn hemm bdejna, biex noħorġu naħdu. Bat indunat li qed noħroġ marra oħra fl-għaxija u għalt li s-sejjew miegħi għalt li jew mal-oħra taħtela miegħek.

Tiela' mill-baħar min ma tantx darb tgħin mort, mort tkun tiegħek twett ix-xaqqa dil-ġimgħa. Saqsih iktar mistoqsijiet serji. Hija minuta naqra għandi sfida għalik u għad-dulli. Robert Abela jew Bernard Grech? Hekk saqsih, affarijiet serji. Huwa jmaħħ. Ħa ngħidlek, dulli. Bernard Grech ħabib tagħna, ġifieri anke malli jara l-Verona. Toqgħodx iddur mal-lewża. Le, ħabib tagħna, b'serjetà, imma Robert Abela għalija jien. Aħjar taraħ. Taraħ aħjar. Nafu x'kulur aħna, ma jien ma nobboċ l-oħrajn, ma Ma fit-tmexxija tal-pajjiż preferi il-Robert Abela. Mela, għandi sfida tajjeb, jista' jgħinek Alfred. Mela ħarġet klassifika ta' seba' oġġetti li ma tistax tħallihom fil-karozza fis-sajf. U ħa nippruvaw Kemm inti u Alfred taqtgħu sinuma? Kondom?
Le, mhux fil-lista. Ma jistax ħalli kondom fil-karozza. Imma din hija klassifika xjentisti. Il-pet, iż-żgħażagħ.
Il-pet,
il-pet. Le.
Il-ġelat.
Il-frott, il-make-up, il-make-up għax inħal. Fil-raba post.
Eh, iwa, il-pezz medin. Għara ma xoqt jara.
Il-pezz medin xem.
Nara, għastara minna, għastara. Eh, ma razidom.
Sal-mikrofon. Il-ġelat mi għacċem. Le.
Ma tistax.
Mux imseħ bħala ġelat. Etfall ma tistax tħalli ġol karza. Oġġetti. Eh, oġġett, ma dak mux oġġetti, oġġett, oġġett. Ejja, fred. Però parti ċajt, il- Il-kondoms ma tistax tħallihom fil-karozza. Għax hawn iż-żgħażagħ ħalluhom fil-karozza u biex jemxu jmorru. Imorru. Imma sa ma tużahx.
Il-pilloli ma tistax tħalli. Ma tinx hemm irqas. Mediċini. Lanqas.
Mediċina.
Le.
Soft drinks.
Iva, ma tistax tħallihom, speċjalment jekk ikunu fil-plastik. Ekku. U Għax tħallih mimli.
jikkontaminaw.
Le mhux għalhekk biss. Jien għandi vizzju nħalli U jista- pereżempju l-ilma. Hemm le mbagħad għax Jaqsa taf kemm anka narmi jien. jekk. Xorb Ġieli fil- kubilazzu nixrob fil-plastik minnu. huwa perikoluż li jista' Joqtlok.
Jisplodi, mhux li joqtlok.
Jagħtina idea issa x'hemm iktar affarijiet. Ejja, pereżempju,
xi ħaġa tan-nisa. Issa sew.
Il-makeup għadtlek.
Il-makeup għad nieħdak fir-raba' post. Insomma, din mhux tan-nisa biss, nisa u rġiel. Li hija perikoluża qiegħda fis-sitt post. Jekk tħalliha fil-karozza. Jużawha kemm l-irġiel u kemm in-nisa. Tisplodi, tisplodi.
Lighter.
Lighter fl-ewwel post. Mela, ma tistax tħalliha. L-iktar ħaġa.
U warajja, fit-tieni post, biex ngħinkom ftit, hemm xi ħaġa li għamilna sentejn, bħal Dottor Barbara. Baskla. Le, jgħidulna użawh. Eh, all right.
Diżinfettant.
Diżinfettant. Sanitizer.
Sanitizer.
Għaliex, għax naħseb jiddiżinfett, jispiċċa. Naħseb jista' jispiċċa. Aħna dejjem.
Splodi.
Veru spirtu. Veru anka ġal karozza tħalli, kollu sejra. U taħsel u dik. Dak spirtu ta' jaqba. Għax biex għax jisplodi imma. Dak mux jisplodi. Jek joħroċ u bisħan.
Għalle fil-Covid da sem kont nħalli minnom fil-karozza li kollu. Sploda, freb.
Għatma sploda. U li kollu ċap ċap. L-ektar kont bid-dawk li t-istu jom klita lira. Skollu għahda. Għalek ma jisplodux.
Fadli mux jisplodi għax imur l-effetti għaw. Seba post.
Xej baqa baqa saba post. Ġell, le, saba post inti tipritka ħafna fuqu. Mhm. Jaw.
Ija.
Saba. U meta jkun hawn Dr. Barbara, per eżempju, jkun mistieden f'xi programmi tagħna, dejjem taqbad fuq da suġġett. Saba post.
Kollhom muru fuq il-maskla. Dejjem. Mhux il-maskla, ma għandax taqsam il-maskla. Għax meta ngħidu isma' per eżempju kalamita nhar it-tnejn għandna l-Barbara. Eh, mela ħansaqsih fuq. L-ikel.
Saba post, l-ikel. Mhux ovvja għax imur bix-xemx. Eh, imma fis-seba' post.
Xi ħaġa jużaw għal irġiel u n-nisa. Jiena tilħelu, n-nisa u l-irġiel. Ma relatata ma xiex? Ma sbuħija? Le, mhux ma sbuħija.
Ma l-indafa?
Per eżempju, Alfred kif daħal hawnhekk fl-istudio, għal ħares konna nbatu bl-affan, eh. jew bil-tuħtani fl-affan. Fwieħa.
Il-fwieħa.

Għax il- Xejn!
Għax int hekk jista' jkun ma toqgħodx fil-karozza? Għax il- Lanqas ħwejjeġ għax tiġi x-xemx. Xejn, xejn. Għax il-bomba tal-Mosta ma naħsibx taħlik.
Isma' naħseb wasalna biex nagħlqu aħna. Le, le, le, dur li l-aktar Ok. l-aktar ħaġa serje li għamilt eh, jien naf television, park, li mi l-aktar għal qalbek? Ħa ngħidlek, jien kważi minn tal-ewwel Malino Grech, kont għamilt pasturi jiċċaqilqu, kienet serja u daqsxejn, dik waħda minn ta' għax forsi kienet minn tal-ewwel, imbagħad kelli Villa Sunset kienet tajba wkoll, qed juru bħalissa viva l-Ministru, bħal-lum qed. fin-nofs. Tista' tara.
Tara. Kienet tajba għak, hemm atturi li sfortunatament illum m'għadhom magħna. Burdati nsejtu, burdati. Għax ninsa l-burdati, għax kien irid ninsjek burdati. Isma' burdati tista' tinsjek.
Jien burdati marbut magħna fred. Burdati jiena sirt naf fiddu kont naf minn Dulli, ma sirt naf fid-Dulli ħalaxa. Le jien pereżempju sirt naf ħalaxa. Dulli u Veronika
grazzi għall-burdati. Naħseb dawk tal-età tiegħi Sirt maħbub.
Bordati ma kien fih xejn speċjali, kull ma kellna biċċa studio.
Ma kien fih ħafna.
Konna nagħmlu ara, in-nies kienu għatxana għal programmi ta' divertiment. U jien nara dawn l-anzjani. Aħna lħaqna dak iż-żmien, Joe. Nara dawn l-anzjani ta' 80 sena, ngħidha, Josè, mur il-Bordati. U l-Bordati, Għax mbagħad ninsa li kważi ilu 30 sena da. Ara, Bordati.
Ta' 30 sena minn daw kellhom 50 sena daw. Bordati twilet minn Joe Borċ. Hija Joe. U Alla jaħfirlu Joe Attard. Joe Attard.
L-ex sindku ta' Sejtu. Mela, mela, mela. Li kien batalina għalina. U dawk, u dawk, u dawk li trif. Dak iż-żmien il-wan kellna s-Super One, kellna appoġġ fuq Bordati. Ħafna. Ħafna, ħafna. U li Kienu tawna ħafna appoġġ.
Li li konna reċi. Maruf, tmix kejjer it-trinfer xu għomet. Ma, xkejjer, ta' tal-itre kullħat. Kull fejt mu.
Jena ftakar ma' smitik tal-Partit oh. Laburista wara li daqqew l-innu tal-partit. Burdat. Ridu jdoqqu burdat in-nis. Tant kem kien popolari. Popolari.
Dik is-sena li kien rebaħ għal Fred Sala. Għax dak iż-żmien ma kien hemmx programm bħal ma kien Burdati li mill-bidu sal-aħħar ħa tidħak. Din ħa ngħidlek mhux niftaħru. Bil-pulizija kienu wasluna fuq il-palk. B'serjetà Fred? Bis-serjetà. Bil-pulizija, bil-karozza.
Biex naslu fuq il-palk. Biex waslulna. Bil-pulizija magħna. Jien kont naħsbu ġej għal Fred Sant, għax fi żmien għal Fred Sant konna nagħmlu. Eh, darba fil-fatt.
Għattawna. Kulħadd iċapċap ħasbu li ġie Alfred San. U ċedillu f'edu.
Le, kien popolarissimo, popolarissimo, dak wieħed minn. Dulli kemm temmen fil-lealtà?
Ħafna, tkun leali. Aħna, jien nħoss li hekk trid tgħix, leali, jekk inti jekk inti laburist, lealtà lej il-Labour, jekk inti lej il-Madonna tal-Karmu, aħna leali lejja, tkun leal ħafna, ġifieri jien nemmen ħafna. ħafna.
Iddulli fadlilna ftit ħin għax kieku qalulna kemm kemm is-soċjetà Maltija tweġġgħek jew inkella żżommok 'il fuq. Bħal ngħidlek,
Jekk issib, issib min jipprova jordmok, issib min jipprova jkissrek, għax ġieli pereżempju anke, anke waqt ix-shows, għadda show jew hekk, issib min hu jagħmel, jiġifieri dak ikissrek. Però iktar issib min jgħollik. Dulli, kieku tmur lura fiż-żmien, x'ma tagħmilx?
Naħseb kollox nagħmel tal-li għamilt. Tiżżewweġ, ma terġax. Le niżżewweġ u l-istess waħda jista' jkun. L-istess waħda, bravo. L-istess waħda jista' jkun. Proset ħaqqek ċapċipa.
L-istess waħda. Hemm xi ħaġa li ma tagħmilhiex tgħidli ma nagħmilhiex?
Milli għaddejt, jiġifieri milli għaddejt, milli għaddejt, hemm dik li ma nagħmilhiex, li ma nagħmilhiex li Nipprova, nipprova li ma nweġġax lil dak li jkun allavolja qatt ma ppruvajt inweġġa' ma nixtieq li nkun naf li qatt ma weġġajt lil dak li jkun. U fil-fatt se nagħlaq b'dan il-messaġġ. Nirringrazzjak minn qalbna, jien u George, talli ġejt il-biskuttin. Grazzi Fred. U se nagħlaq, f'ismi u f'isem George, b'dan il-messaġġ għall-podcast li qal id-Dulli. Ma nkunux dulur, ma nservux ta' dulur għal ħaddieħor. Għaliex ħafna drabi noħolqu dulur lil ħaddieħor, jew b'xi post kontra xi ħadd, jew b'messaġġ bl-addoċċ, jew inkella ma nkunx leali, jew inkella noħloq dulur lill-partner billi ma nkunx leali, pereżempju. Jiġru dal-affarijiet. Ħafna, ħafna. Noqogħdu attenti, noqogħdu attenti għax il-weġgħa, ħa ngħidlek, Taħfer, taħfer imma tinsa le? Kulħadd, jiġifieri jaħfer, jiena naħfirlek imma mhux se ninsa l-għamiltli. Dik kien jgħidha Mintoff, taħfer dejjem tinsa le. Imma tagħmel sens li taħfer u ma tinsiex? Ma tistax ma tinsiex, Fred. Tipprova tinsa, imma inti ħfirt. Inti, inti, inti feliċi għax inti ħfirt il-dak li jkun. Kantant favorit?
Ahh, kantant favorit, għandi lil, xa ngħidlek, għandi ħafna favoriti, però. Tom Jones?
Le. Le, ta, iktar, iktar. Frank Sinatra?
Tajjeb ħafna ma narah kiesaħ. Vera, vera.
Iwa, na. Jiena togħġobni ħafna Shirley Bassey, per eżempju. Shirley Bassey waħda mill-reġina dik, ir-reġina, ħafna rġejjien imma. Liema hija dik il-kantant jew kantanta Maltija li fl-opinjoni tiegħek. L-iktar għamlet suċċess? Mary Spiteri. Mela, hija Mary Spiteri. Favorita miegħek? Ħafna. Kanzunetta tagħha?
U ħbieb ukoll.
Tema 79?
Tema 79. Ma tix tagħmlu l-innu Malti intu kollu.
Jew l-ħaddemin kollha, jgħidu tnejn tajbi. Ma tema, tema. Mela, It-tebma anke nsellmu Fred. nsellmu l-ħabib tagħna. Qabel nagħlqu nfakkru lil min qed isegwina għandna l-kompetizzjoni tista' trebaħkom 50 ewro grazzi għal Mercanti Restaurant li jinsab fis-Suq tal-Belt. Fit-Terrazzin tas-Suq tal-Belt. Eħe. Kull ma tridu tgħidulna meta twieled id-dulli, ġifieri ibgħatulna fil-kummenti. U issa n-nies jafu meta twiled id-dulli. Se toqgħodu ċemplu li.
Qattilhom. Inti ta' u mela mhux għalhekk qed ngħid. Imma dak x'jagħmlu jagħmlu rewind issa.
Joqogħdu ċemplu li. Issa jew ċemplu.
Meta twiled.
Jew ċemplu l-Alfred taraw eh. il-Belt ir-Repubblika. Minn barra li tajdulu isma' dak il-bin mimli. Ma jgħidu li xejn. Dik il-latrina mhux tajba. Isma' għajdulu meta twiled id-dulli.
Għas-servizz.
Għadlu mija jburdati.